Olepu Chairman, hun min an pek tak ah chuan tunlai hian kan party leh a bik ding tak in keimah BJP nena mi sawi fin tralh tum an awm a, hemi chungchang hi a chin chhuak deuh hlek a han sawi ka duh a. Sanghnih sawmpali ah India ram a in thlanpui a awm dawn a. Chutah chuan India ram pumpuiah Congress an lo sorkar rei tawh a, Congress ninna a lian hle ni. Congress paihthlak duhnaiin state tin hi a insiamcha mum mum mai ni khan a lang a. Chutah chuan Congress a paithla a kalphung thar rawn zuar ve tho. Pu Modia laka India ramin beiseina a nei sang em em a ni. Ka tih lai khan Pu Modia kha India ram mipui tam ber public darling tih theih deuh tho khan a awm a. Tichuan an han inthlanga kei nge Mizoramah pawh kan tangtlang a ni. Congress ni lo zawng kha kan tangtlang a, mnf te bjp te nen kan tangtlang vek a, Pu Robert Romoia kan candidate a ni. Chu chu bjp te nena inthlana kan thawh dunna hmasa ber chu a ni a, amaherawh chu kan tling lo a ni. Pu Modia a lo Prime Minister takah khan a lawmnaah tel ve turin min rawn sawm a. Ka zuk tel pui a ni. Ta chuan NDA ah te tel ve turin min sawm a, ZNP kan nih lai kha a ni a. Ka ti lai reng reng kha chuan i NDA han tih te, Modi a han tih te kha India ramah change siam tur, kalphung thar siam tur, Congress rorel dan rei tak mipuiin an lo nin tawh laka beiseina thar petu kha a ni chiang khawp mai a. Chuvang chuanin a an party a lut kan nih chuan lova thawk ho mai kan nih dawn chuan tel ve hi a pawi lo ve kan ti a, ZNP kha NDA ah khan kan in barh lut ve ni. Rei pawh kan awm hman lo. An sorkar hmel kan han hmu a, education saffronise an tum dan a lo lang a. India rama educational institution pawimawh zual zual RSS mi leh sa in an han thlak thleng a, text book an han saffronise bawk a, naupang ten Hindu sakhua, An zira an pianpui chhoh an thanlen pui theih dan tur te an han ngaihtuah a, tin, Kristian ten foreign contribution kan neih thin te min ti tawp sak a. Keini Presbyterian kohhran pawn kan tuar khawp mai a, Nurtlang damdawiin khi sak that kan tum a, kei pawh hi, A Synod ah hianin a Hospital Board member ka ni a, chutih lai chuan Foreign contribution rinchhan a tih kan ni deuh nghe nghe a tirah chuan min tihtawp sak vek avangin thui tak kan ruahmanna ah rokhawkna min siam sak a ni. Tiang chuan Kristian ten kan rawn tuar tan a. Tiin, Kashmir in a special provision a neih te pawh paih tumna lo awm chho zel in, Uniform Civil Code tuna an rawn sawi thar te pawh khatih lai khan sawi a ni tawh a. Tiin, Yaga khan rawn uar thar ta a. Chawlh ni ah te, Christmas ni ah te, kan hunpui, Kristian hunpui zel ah khan sawrkar hnathawk te tana

E a, tlan rualna huang ah pawh an ni tel ve na chi reng reng hi chuan kei ni Mizo minority tan leh Kristian te tan chuan engti kawng mah ni nen hian in hnim hnaih hi a dik lo a nih hi tiin Sanghnih leh Sawm paruk ah khan kan chhuahsan leh ni. Sanghnih Sawm paruk ah bjp NDA kan chhuahsan. Chungchangah hian press release felfai tak kan siam a, hmuh theihin a la awm vek a, WhatsApp group ah pawh hian kan thelar tam tawh viau a ni. A la hmu lo tein awm chuan kan group ah te pawh an rawn dah leh theih zel ang a. Kan chhuahsan ve leh mnf hi an lut ve ta thung a ni. Khakhan lo chang ran ni te pawh khan a lang a. Vawiin thlengin an ni chu NDA member niin an la awm a. Tichuan, Citizenship Amendment Act kha nasa takin kan han do dal tlang a, Chief Minister leh an party leh an MP candidate ngei pawhin a do dal ber tur thu a chhak chhuak cham chi a. Amaherawhchu, Parliament-a Bill introduce a lo nih khan An thlaw pan vote pui leh ta mai kha a ni a. Kha kha NDA nih a that lo na leh a hlaum na chu a ni ta ni. Tumah hi zawm lo ila tual to party nih hi a tawk viau a. National party kan nih chuan khulama kan zawmpui te sorkar loh chuan kan ti nghal a. Khati zel khan hi avangin tualṭo party nih mai hi a tawk a, khulama sorkar ding lai apiang nen a issue mil zela a ṭhian ang te pawh a thawh ho dan a awm zel a, vai hi ṭhian hi siam chi an ni a, pu chi an ni lo tih hi kan chiang em em a ni. Anmahni va zawm emaw an pawl a va awm emaw an hnuai a kun emaw hi a chi lo va, National Party President ka lo ni tawh ṭhin a, Ka chhuahsanna chhan ber pawh hre hlei lo zawk Delhi in a thuneih an rawn tum tlat thin. Party in relbawl chungchangah te, candidate siam chungchangah te an approval lak ziah ngai te kha ka kham em em a. Ka dam chhung hian National Party hi ka nih leh theih ka inring tawh lo a, ka chhuahsan a ni. President ni chungin ka chhuak a ni. Tiang chu a ni a, chuvang chuan Tualto Party hi Kan ram tan a hlu ber, a tha ber, a him ber tih hi a practice a lo tawng tawh kan ni a. Tichuanin hei tunah UCC an rawn ti leh ta a, he UCC pawh hi an kal zel anga, kan mnf unaute hian sawisel reng si hian, Bill a luh meuh chuan an vote pui liang tih hi kan hlauthawng em em a ni. Heng avangte hian bjp chu kan tan a that loh zia kan hre chho mek zel a ni a. Tichuan UCC te pawh kan dodal a, kan party pawhin A theh luhna tur hmun dik takah kan duh lo zia thu kan theh lut tawh a, chu bak chu tih theih vak kan nei lo va. Article three seventy one ji kan nei alawm, kan him alawm an ti a, a dik mai thei e. Mizoram chhungah hman ve lo ni lo mah se la, Mizoram pawna kan Zofa, kan Kristian puite, kan Tribal puite zawng zawng khan kan dam dan an hmang thei dawn lo. Christian Marriage Act te pawh paih a ni vek dawn. Kan inneih dan ah kan inrochun dan zawng zawng a buai vek dawn. Muslim tan a buaithlak dawn, India ram hnam dang tan a buaithlak hrim hrim dawn, keini kan him alawm tia lo sawi mawi chi a ni lo. Tiin Kashmir te pawh kan him kan him an tia Article three seventy Special Provision an nei a, an paihsak daih a ni. Bjp sorkar hian. Tuna kan three seventy one Z hi min paih sak leh lovang tih hi tuma'n quarantine min pe thei lovang tuma sawi phak a ni lo. Kan innerline regulation te min paih sak lovang tih hi sawi thei miah lo. Chuvang chuanin India ramah bjp sorkar zel lohna turin opposition i tang rual ang u aw an ti a. Kolkata ah mega rally an buatsaih a. India rama. Opposition party lian hrang hrang, Prime Minister hlui te nen, Delhi Chief Minister te leh mi dang dang te nen thusawitu tlem te zingah min telh ve a, mihring nuaisawmli hma thu kan sawi a, nuaisawmli an tling lo an ti a. Khatih laia India rama news reporter zawng zawng khan nuaisawmli an ti vek. Insawisawi hi kan tum lutuk a, Kharta thusawi zingah pawh Prime Minister zawhna zawt tuam chhun a tawng hriam ber ka ni. Chuvang chuan khang video te pawh kha a la awm vek a ni. He India ramah hian secular force a lo pian a, MP in thlan leh hunah hian bjp kan paih theihna tura theihtawp lo chhuah tawh leh thawh mek leh thawh zel tur kan ni. He mla in thlan lawm turah hian Pathian zarah tumah thawhpui kan teh kan tum lo. Tumah seat sharing neih kan tum lo. Tum pawh lo ti se, kan tum leh tum loh midang sawi sak kan ngai lo. Anni thu a ni lo, kan thu a ni. Keinin kan tum lo kan tih chuan a tawk. Delhi chaknaah kan in nghat dawn lo. Bjp chaknaah AAP chakna kan inghat dawn lo, Pathian chakna kan inghat a ni. Chakna ni lovin, thil tih theihna ni hek lovin ka thlarau zawkin le tia kan inghat a ni. Vawiinah hian dik lo tak takin Gauhati-ah bjp National Secretary Delson-a nen an kal tlang an ti a. Delson ei vawi khat mah ka la hmu lo. Direct funding chungchanga a video interview erawh chuan lawmthu te ka va hrilh a ni pawhin min rawn hrilh huat sap a. Guwahati-ah a thlawk thla a car var ah chuang a te min ti a. Car var ah ka chuang lo car dum ah ni ka chuan ni. Mahni lawk khan ka kal ngei. Zan khat ka zuk riak a, ka thlawk thla a, kan chhungkaw thilah kan tu leh fate chungchangah tihfel lawk ngai ka nei a. Thlawhna service chu awm sengin zanah khan ka rawn let leh hman der. Ka tih tur chu rei lo teh ka ti zo vek. A tuk zingah ka rawn chho a, chawnu lamah serchhip ah ka awm leh daih tawh. Chu chuan nia, chuvangin. Khatah khanin ka chuan na pawn sawi dik bawk hek lo a, enge a tih sawi rawh se an ti a, Congress party lakah hian ka kal velna leh ka tih sawi fia hi ka ba lo. Vawiinah an pu duh a nih chuan a kawp puitu mnf an an awm reng a, mnf chu duh leh va kap ang hmiang, bjp sanghawi zawnpui an awm reng alawm. Ni lo pui pui a Congress tena mnf hlah thlema vawi nia keini min rawn ti a. Heroda leh Pilat an in thu rual ang mai a. Zpm beih nana an in thu rual hi chu. Eng dang vang nei lo, kei ni ai mah hian kan sorkar an rin vang a ni ber in ka hria. Chuvang in lawmthu i hrilh zawk ang u. Congress unau te, mnf unau te hian kan sorkar hi an ring em em a chu chuan a ti buai a. Buai em em ang in min sawi a, kan working president nen, Buai em em ang te hian min sawi a, min sawi ang hi ni siangin a hman ah kan in then tawh ang, kan in kawm ngeih tual tual dawn chu chu a ni mai. An ni sawi then phak kan ni lo, ngil takin tluang takin mai kan la tlang a ni, kan inkar ah engmah awm lo awm dawn bawk hek lo. A hrim hrimin an sawi ngai hi an sawi rei peih lutuk. Zpm kan din tir atang hi ringawt mai hi an sawi a. A thu thing deuh deuh te pawh vawi sawm chuang te an post nawn peih a. Kan thatpui dawn emaw an tia mipuiin an ning ania. Zpm kar tin sang hnih chuangin kan pung reng tho. Chuvang kan thatpui zawk ania. Min rawn bei zel rawh se kan pun phah zel e. Chutiang chuan nia thil ni thei lo lo a, Arabian Sea ka hleuh kai a ti tein an ti. Kei patui thiam lo tak mai leh ngai. Tu ti nge tih ka hriat chian lo hi chu a tu nge ni kha umm Pu Hriata chhang thei kan puh ve thla ngawt zel a. A chhan chu Pu Lalduawma bei hi Commission ah ka ngai ti tlat a. Chu tih kan hriat chian lo hi chu pu hriat ei kan pawm puh ve ngawt zel a tiang hian in thil awi awm tawk leh tawk lo hi a awm ve bawk a heng lakah hian buai tur a ni lo kan kal ngai in kan kal zel ang Pathian zar ah kan pung zel kan thiante kan hnen a leng lo candidate chang lo. A, kan duh ngawih ngawih, kan ui ngawih ngawih, candidate atana pawh kan iai hlauh te an nia, amaherawh chu seat in a daih lo va, pahnih thum in min chhuahsan, kan ui tak zet a, a khawiah pawh va kal se, va lut seng, kalphung thar mipui sorkar hi tuipui zui zel seng kan duh khawp mai, kan chah ve nge, tin party dangin an lo tuam hlawm thei ania candidate te an lo chang anih phei chuan Kan lawmpui ngawt ang, duhsak takin kan thlir reng kan kap zui dawn lo, tuma'n i kap zui bawk lo ang u. Zpm hi kan tawngkam, kan engkim, WhatsApp ah fimkhur turin kan inzirtir a, kan zawm thawkhatin ka hria, ka lawm khawp mai. Amarawh chu fake account hmanga zpm lem chang hian zpm ang hian thuhriampui pui an chhuah thin a, hei hi kan tih a ni vek lo. Min zpm lem changin fake account hmangin min ti thin a ni tih pawh hi Zoram mipui hi min lo hriatpui turin kan ngen duh bawk a ni ka lawm e.